Ullakan tokaý, tokaýyň aňry ýüzünde sebetler, bäri ýüzünde-de özüňiz ýaly garagöz nemes oglanlar. Kim çukurdan kellesini galdyrsa atar diýip ýatyr diýýär. Iki tarapam çozanok diýýär. Şa çukurda ýatyp konserw iýip ýatyrlar diýýär. Soň komandir aýtdy, Ýow, doganlar, konserwany göle ýapaýmaly etdiňiz. Tokaýyň aňry ýüzünde Doňuz ýaly nemis bar, gyzyl-gyzyl nemisler. Kim şundan birini tutup gelse, on manat berjek diýipdi. Geçen agşam baklaşkasynda samowony ýelmäp kellesi agyr oturanyň biri, Ýa şu agyrly kelläni nemislere bereýin, ýa on manat alyp düzedeýin diýip, bagry bile süýşüp gitdi diýdi. Iki sagatdan, hakykatdan hem egninde doňuz ýaly nemis alyp geldi diýýär, iň gowusyndan, goçagyndan. Ýoldaş komandirin hany emisiň? Haý maladis me on manat. Ýene biri gidip getirdi biem aldy on manat. Ýene biri gidip getirdi biem aldy on manat. On manatdan ýöne nemisler tükedip barýarlar diýýär. Şulaň arasynda uruş başlamaka baýramala gelip türkmenler allap şänik satyp ýören bir özbek bar eken spekulian. Mende kitemen nit diýýär. Haý bar ol il gidýär senem git. Il iki sagatdan gelýär ol iki gün geçdi özbek ýok, üç gün geçdi özbek ýok. Juma güni giden özbek soňky andan öýlän dolanyp geldi diýýär. Öňünde-de on sany nemis. Ol nemisleňem iň gullaryndan alypdyr diýýär. Gaçjagam bolanoklar, el-aýagam daňyly däl, boýnuny sallaşyp gelýärler diýýär, eke diýip. Aý, parti özbekçäni öwredipdir diýýär bir hepde diýýär. Ýylan göwünlik berip gelýär diýýär. Wsýo budit haraşo. Wsýo budit normalna. Kepek dadym, solýarka dadym, tam suwa dors. A, mana şu gitler ekeni bor menekäniň özi-de heledi diýip. Bä Ýüzbek aga geldiňmi? Geldik Gulluş komandir. Ýaman kän eglendiň-le. Aý tutuş çalt gaýdaýaýyn diýdim. Hä, oňarypsyň. Näçe nemis munyň? On nemis. Näçe manat bermeli? Aý başda gepleşişimiz ýaly, nemise on manatdan ýüz manat bermeli. Komandiriň köne gapjygy bar eken, beýleki gapy şykyr-şykyr-şykyr-şykyr puluny sanak berdi, ol ýüze ýetenok diýdi. Bä Ýüzbek aga, bä ýüze-de ýetenok diýdi, ol bagyry gurady. Erkek boluň çyn, razy diňiz-ä diýdim. Aý bal diýdik ol giden getirip dur how gutardy meňem ejemiň sandygy ýok eje pul al diýer ýaly. Baraňsaň bereýin urşup duranok. Ýa barda zat ýok ýa ýigrimi bir oýnaýasyň diýip özbegiň ýaman gahary geldi diýer. Nagt bolsun diýip. Aý onda pulumyň ýetenini ber neme galanyny öýüňe äkidäý. Muň görgüli içimden pikir etdi özüme nan tapamok bulary näder urşup durunça daňyp saklaýynmy diýip. Aý bolýa geçen ýerine alaýsyn näçe manadyň bar? Aý ýetmiş manadym bar. Meň her nemesime näçeden düşýär? Ýedi manatdan nji bu bagra bolat diýýär. Waý o biýtge kala men, waý o biýtge kala men, waý özüm meýlede dokuzdan aldym eý, waý o taýda dokuzdan aldym topbak aldym eý diýip gygyryp aglap bolat diýýär. Gör uly satyn alyp gaýdan eken diýýär. Bir keli kowalaýarlar diýýär, zybyrym keli. Ýabyň gyrasy bile. Dört sany daýaw pyýada dur, tussa öldürt diýip. Gaçýar diýýär paýhas dilini sallap göçüp gideniň üçin diýilýär, dilen döşünde ýatyr diýýär, ýadapdyr diýýär. Başga-da bir kel balyk tutup otyr diýýär, sykylgy çalan bolup. Tebigatda her bir saňa bir ajaýyp gözellik ýanar diýýä, eşitdiňmi? Nämäni? Şu wagt obada ispisialnyý gruppa geldi. Nähili gruppa? Kel bolsa tutup kellesiniň hamyndan Güneşiň udarynşysyna udarnyk ýasamaga ham ýygnaýarlar diýip. Şu öňki bal tutýanlar gaçdy bol öňki göç gelýäniň çaky däl gaty tizlik bile gaçýa diýip. Gaçyp gideniň şleýapajaň geýip otyr diýýä ýabyň gyrasynda. Kowalýanlar hem geldi, Eý dost! Kel görmediňmaý? Hä, gyzyl kelme, hawa, ýaňja geçip gitdi. Geňdiler-dä yzyndan. Aýa tiz gaçyp, ullakan agaja çykyp, elinde-de ullakan nomerli çakga, ahwatny çakga. Taýyn bolup otyr-dä ýokarda agajyň üstünde. Kowalaýançylaram baryp-dä, düşäý aşak. Düş ýok gel. Düş, barybir düşüris. Düşsemem hamyndan depregi ätdirmen diýip kellesini elindäki çakga bile dilip ugratdy. Agaň üçin gowusy bolsa, edil doganyndanam. Iň ýakyn gardaşdan hem ýakyn gatnaşýar. Biderek goňşy hakyndaky ýazylan satiralar. Ine, goňşular bardyr. Öýüňe myhman gelse, bir del maşyn görülse, çagyrylsa, çagyrylmasa gelýändir, sag oturanmysyňyz diýip. Ilk-ä gapyň agzynda oturan bor, ýüz gram çantaňam töre geçip tamada bolup oturandyr. Alyň oglanlar saglyk bolsun diýip. Öý eýesiniň jyny düşdi diýýän gaşyny öldüreýin-le diýip. Bir gün çagyrt diýýän gyzy. Goňşy, gel şu gün adamam ýok, iki bolup bir hezil edeli. Aý maslahat! Bir çüýşek konýagy boşadyp içine kislotagy ýaga-da goýutdy öňünde. Goňşy näme sen-ä kak wsegda konýak içýäň, menem arak. Aý maslahat! Başladylar ol-a kislota, öýesem araga. Öýesi aragy gutardy, goňşam kislotany. Indi ýataýzak nädýä? Aý maslahat! Nahal goňşy derdini birip gitdi diýýä. Kislota içip bulaşaýjak ýaly ol gitdigiçe gowulaşýar diýýä kislotany içdigiçe. Akmyraşy diňleýär diýýä haçan waý dogan diýen ses çykarka diýip. Sen çykmaz ertirdan tüweleý dura-dura o goňşyň çykdasy çenä maňňyrdan gelýär diýip maňlaýjygyny süpüren bolup. O goňşy nähili? Heme zakonny. Nähili eken agşamky konýak? Agşamky konýagy ýaman gowy eken goňşy. Tanşyň bagly şondan bir ýeşik tapyp bersene. Diýýär. Saňa erbet täsir edenogmy? Ýok, maňa ýaman gowy täsir etdi diýýär. Kelläň agyrdanogmy? Ýok, dawleniýäm hem peseltdi, normal boldy. Aý, goňşy, dogryňy aýt, aç galanyň aw diýendir. Ýok, absolýutno awdanok. Awsy aýtjag-a. Goňşy, dogryňy aýt, näme täsir edýän, bir ýeşik muda bereýin. Aý, dogrusyny hem edeňde azajyk aýagyňy açmasaň balaňa deşýär.
Edýän işiňe görä hakyňy almaly-da. Mekdebiň mollary edil şoň ýaly boldy diýýär, çagajyklaryň hakyny ikilikden berip ugrady. Ýaman owadan mollum, oba boýunça iň zakonly mollum. Bu gün klasa geldi, ol gaty erbetdi, ýagdaýy. Ýüzüne gözüne dagy sereder ýaly däl, edil urşan tüňňüji ýaly. Hawa, teleşäň şa yzygiderine şanyň alyn kilki gapyrjak ýaly eplem, müplem, ýemşik, ýümşük. Pikir edýäň diýýär, Bäý, şu mollumy gijijek-ä ejesini nädip gorkman emdirdikä diýip. Elhenç diýýär. Gahary gelýär diýýär. Näme edendiginem klas bolup bilenoklar. Ýa şol geçir agşamky toýda berlen aragyň pah näli? Ýa-da soňky döwür tüweleme türkmenem öz başyna elipbiý edinipdir, ors elipbä oturan mollum täze elipbiýni bilenok, mollum bilmese bi hülwentlerem bilenok-da. Gaharyny şulardan çykaraýjak bol ýa-da žurnalyny açyp üç biýsek boýunça türkmen bolan kilkoýa ugrady. Hä, Gataýew! Men!

Seň ejeň. Näme ejeň? Näme ejeň? Ejem arçmana gitdi. Niçin kömelekleşmedi? Ejeň arçmana däl, ogul. Ejeň alamana gitsin. Ejeň şekili satmaga Albaniýa gitsin. Ejeňi ýumurtga bilen erkede tutsynlar. Ejem gitdi diýip öý işi goýmaly däl-ä. Ejeň nirä gitse şoňa gitsin, öýi ýetmeli, otur. Ony öň bolmahana bolmaz, otur. Ikilik. Hä, Berdiýew, min! Öý işiňi etdiňmi? Ýok! Näme üçin etmediň? Ataň ýaramady! Ataň ýaramanda sen ne, obaň uçastok dutarymy? Häý, mugallym, oň gyzynyň kyrk bir boldy-ow! Ellew, diýip begenýäňmi-aý? Soň gyzgyny elli bir bolan bolsa, ataňam dynar diýen eňem. Islige kömek edýän soň gyzgyny. Edeňek! Bildiň, otur! Ikilik. Turan ikilik, turan ikilik. Päk! Simli, misli. Aý turuzýar garsak ýaljyrlap. Men! Aý, aý! Ol eýsem bolsa, Bolsun! Seň bolşuňy üýtgederin. Nälersiň sen men turba ýasaýsam? Tokurtga. Öýşiňi etdiňmi? Ýok! Näme üçin etmediň? Döwrümiz bu köelli Amin! Amin! Döwür bu köelli seni beýden bolup, seni şeýtdiren bolup. Sen nä öküzmi? Ýok! Men öküz däl. Men hindi misli. Onda näme? Onda siz neme enem Tügri kolhozyň kerewligine öküz akgaryň ýanyna şwidaniýa gitmeli. Äýni şo sygyr şwidaniýa gitmäge garry atan ýokmy? Garry atan bar welin, Enem öküz owar diýer-ä, neme? Ýok. Ýok. Neme diýer? Ataň garry diýer. Ýok. Garry adam diýer. Sygry, sygry ýitiräýmesin diýer. Gaýsanaý, wallay, gaýsanaý. Ýala geldi, buka geldi. Buka geldi, gowy zat, nesip bolsa indiki ýyl sygyrymyz iki bor. Ýöne sygyr molýa diýip öýjük goýmaly däl-ä. Şo sygyryňy molamaga däl, han ogul. Şo sygyryň iňlisçe gepleýänem bolsa otur. Ikilik. Turan ikilik, turan ikilik. Tak. Gulamalyýew Aman Öýjüň etdiňmi? Ög Näme üçin etmediň? Biziňki Janýaly dogan Janmämmet tirýek bilen tutulyp, On alty ýyl türmede oturyp, agşam öýe geldi. Amnistiýa düşdi. Iş, öý etmedik, toý etdik. Sen Aýhan ogul, agam on alty ýyl türmede oturdy diýip moglumy gorkuzjak bolma. Moglum seň o syýgyňdan gorkanok. Otur. Otur. Gorkýandyr öýtme. Otur. Gözüň aýdyň. Otur. Murtuň ele tarakan ýaly edip. Otur. Hä, gorkýandyr öýdýän. Otur. Şo turşuňam bolýar. Otur. Gorkýandyr öýtme. Otur. Otur. Üçlük. Berekella. Haý meleme oba diýen ol süýeme tüweleme. A ol bir gara bir gara bermede ýüzi gara diýýär. Köneliň sözi bar agzy beli kakynda el eli ýuwar iki el birikse kelleni döwer diýýär. A ol-a il oňlusy heleýiň pyçakla diýýär. Bas indi. Oglanlar. Siz diňläň, men aýdaýyn, parzym bar. Paryhyny biliň, sogap, günäň oglanlar. Diňleseňiz, her kes kimin karzym bar. Ýalňyş aýtsam, geçe görüň, günäm oglanlar. Çyndan dostuň bolsa, Göwnüni ýykma. Duz iýen ojagyň gelinine bakma. Arak iç. Şilim çek. Ha, çek. Minnetli çekme. Minnetli bolsa, ýaman ýakynlaşarys biz haýwanoglanlar. Başarmajak beýikligiňe ýerňeşme. Halamasaň. Bir saçakdan örňeşme. Ýene bir zat, namart bile sörňeşme. Ýüzi gyzar törde sonaň oglanlar. Pula gyzmaň, akyl alyň. Manat kän. Gepe gitmäň, çyn agtaryň. Galat kän. Märekede özüňizi tanatmaň. Il beýikdir, bir iş etseň, tanar olanlar. Elleňňizi gelinlere galgatmaň. Ýöne, özüňizem gyňajyna aglatmaň. Ýene bir zat, eneleri aglatmaň. Tutaýmasyn ahy, enäň oglanlar. Öwlýä kessin. Köp gördüm. Agladany ir-u-giç tutýan eken ahy, enäň ýa sonaň oglanlar, olary ýerdäki taňra deňäň oglanlar. Ýerdäki taňrylar, mähriban eneler hem sonalar. Erkek adamlar diňe. Siziň üçin el çarpýar. Erkekler el çarpýar. Berekella. Şol kalbasy iýilýän wagty, ortadan gorkulýan wagty Moskwada türkmen artistleriniň günleri geçirilipdir. Ýa konsert bermeli. Aý ýol bileti mugt dolansaň bir gyzyl wagonda bolup gitdiler. Hawa. Aý, sähel gümmüldäbilýän bolaň, mün bolaýýa, diýýär. Dört ýol maşyn bilornyň şora, bilorn, mün maşyna. Dilberim bilornyň, bilorn şora, mün maşyna. Pylanazy bilornyň, bilýän akga, mün maşyna. Pylanaz näme diýýän, sažaýt edýän, bratok. Ýolbaşçy edilen Türkmenistanyň halk bagşysy tüýli otuzy berdiler. Kino tozuk diýip eşidýänsiňiz radioda. Hä, telewizora çykmaýan tüýli-le. Şoň üçin çykanok. Anaň bulaň konsertini alyp barar ýalam biri gerek diýýärdi alyp baryjy konferans. Aýlaň ony orsça bilýän gözleýärler diýýär. Ahyryna pylany obada biri bar toý zady alyp barýar şony görüň diýip. Soň baryp, Inim, toý alyp barýarmyşyň, daş sähediňi aýt! diýip olar. Ile diýýän ýerim ýüz müň bol, saňa ýedi müň edip beräýerin. Ýok, toý däl, Orsýetde konsert bermeli bolýan. Şoňa alyp baryjy gerek. Daş. Ýok, orsça bilýäňmi? Waý, men türkmençe bilemok. Bilip ýagdaýy, bildim-ut, bildim-ut bolsa men Pasyýan orsyça sažaýt edýän. Öň orsçada toýa gidýädim, indi goýdum diýip. Aý, biýem gitdi, oňarmyň diýse oňaryn diýip. Aý, bardylar, olaň kluby ulurak diýýä. Uly sahna, mahmalyny açdylar, dur, orta arada ýaňky daş diýýän. Gördi ol bir tam ors. Aý, türkmençe erbeder däl, gytdyk-sytdyk geçdi diýýä. Essalawmaleýkim hormatly moskwalylar hem Moskwanyň myhmanlary! Türkmenistanyň sungat ussatlary size konsert berjek bolýarlar. Programmanyň ilkinji nomerinde türkmen halk aýdymy Yrakda durma! ýerine ýetirýär Türkmenistanyň halk artisti Tüýli Gotuzow. Aý, sahnanyň gapdalyndan ýolbaşçy bolup gidenler gygyrýarlar diýet. Tikgi! Eý, Tikgi! Gawak meňe adyny tik git-de! Tikgi! Ýaňky zatlary orsça aýt, hemmesini orsça! A ýene köpdillilik syýasatyna üns bermedi bu adam. Häzir hem üçdillilik syýasaty bardyr, üns bere görüň, birden iňlislere konwertegi deňizde gözenmez ýaly. Dobryý weçer!

Yrakda durma! Aý, tikki! Oý harpy i edeniň orsça bolýamy? Orsça öwür! Aý, aýdymyň adyny ýaňky bagşyň adyny familiýasyny çyn içinden öwürdi diýýä. Ýa Yraga Yrak. Durmada ne stoý. Çäk, tüýlem tüýli. Otuz on dwasyt dwasyt pet.

Soňra Aşgabatda bir konserte bardym. Inçe ýaly tomaşaçy bolup görmäge. Aý, çykyp artistler aýdym aýtdylar, tans etdiler-aý, gyzyl ýaly boldular. Her kim başardygyndan, tomaşaça her kim özüni görkezjek-dä. Ana biriniň-ä familiýasyny aýtdylar, ol aňyrdan geldi, brat, men-ä şemal turdumka diýdim.

Siziň häzir ukyňyz tutup başlar. Eý, bir pis pisi tapar diýen ýaly öňräkki otyrdyň ol. Geldi meň ýanyma. Seň ukyň tutýar. Eý, meň-ä ukym tutanok. Meň-ä nahar tasym gelýär. Sen ýatmaly. Men ýatmaly däl. Men konsert görmeli. Şoň üçin pul berdim. Elimde ýylgamy. Hawa öldäliňä bildirýärin. Sen gözüňi ýum. Näme kilsä girjek bolýamyň? Kilsede serewne zat ýok. O gapydaky aýala diki ýüz manat bergil bolup gaýtdym. Önük girdi. Aý görüp otursaň şo gruppaň jadygöýi eken. Aý ýöne jadygöý bolan neme edip ýatyp dur diýip ýalbaryp durmaly däldi. Ýatyrýa biraz şeýt ýatyrda. Eden işiň ojar döwür näletde. Şu teatryňam bir jadygöýi bar. Ýöne olar edip ýatyň turuň diýip ýalbarýakar edip duranok. Taryp-turup edäýe.

Ýöne ýigidiň ýedi görgüsi bolmuş diýýär. Meňkiň-ä ýedisem heleýden öýdýän. Ýene bolmady. Bu gelnejegem gitdi. Geleýog. Giden. Çaga bolanok. Menden görýärler. Bir ýaşuly gözüniň suwuny akdyryp. Alty gelniň beýle bolmaga haky ýok. Seň özüň-de bir zawod sypaýyp depbekidiň bar bolamy? Özleri dogry bilenokdy. Hany men heleý bolaýyn. Ýa oglanlar biri heleý bolun tek. Bolmazmy şo. Bolar. Towuk guzlaýa günde. Menden görýän. Ýigitler arak biziň duşmanymyz. Duşmana, adama onyny ýok edibilmedik Watanyň ogly däldir. Şeý diýip içýärlerdi. Eý, Gülertan şeý diýip artistbansy edi, gowy boldy, sugynam, o, düýnki galan etden ýasalan montudanam iýip. Indi beýle awtobusyň beýik oturgyçyna ölem-dölem alyp bolýar, ýene neresini tüýküre ýer ýok gysylyşyk awtobus pahyr eline gaýtaryp kellesine çalýar diýip. Öňünde oturan ýaşulyň gahary geldi yzyna. Utanaňňy akmaýyp, bu ýeközüň nädip otyrsyň-aý? Ow, akgam görmändirin bagyşla. Ýaşulyň kellesine çaldy bu gulak. Soň mögellenýän aslan owkada Gulam Halyp durdy, kellesinde wasmy klinka papak, aýagynda suw ädik, beýninde-de woýenniý kemer, elinde-de mahorka. Aňyrdanam Belarusyň dwitel goýlan bortowoý gazelliçde üsti bir topar haltaly bugdaý Nuryşka gelýär, ýagala patyrdy bolup. Baý, ba, Nuryşa ýok, bul bulup dur. Aý, Nuryşka! Görüň, şu taýly degýär, diýýär, daş taşlaýandy. Şo bir degen ýere degip duran, ştynk edýär. Onuň kör baýry, ýoldaş körler, aý kör ýoldaşlar, oýny üýtgedeliň-le, bir aramyzda görýän-ä bar. O bir obşüýt kör, bunuň hem komandiri bar eken, starsda, diýip, bir gözli. Kakam baýar ýaly. Bu her gün şähere gidýär, aý çörek üçin, et üçin zat üçin gidýändir-dä. Gelende bir hili odikolonjygyň ysy gelip, zat edip. Hemme kör üýşýär diýýär daşyna. Eý, ýaman gowy zadyň ysy bar, nämäň ysy bu? Ýeke welem şeýden bolup. Elbetde, gyzyň ysy. Ileri kowan gyzlar kör diýip ölüp ýatyr. Kör tapylanok. Goý, bärde kän diýip aýtsaň bolmaýarmy? Şony aýtdym-da. Näme diýdiler? Körleňi getir diýdiler. Ertir bizem äkit. Ertir gyza gitseň taýynlanyň. Aý, ogul sakalyny parymaga diýip beýen körler özleri syýrjak bolup päkini salan ýerinden kesip, Muňa-da gazet gelmän, durşuna ganly gazet bolup ýola düşdüler-de, bir-biriniň elinden tutuşyp, kassobnyň iligini tersi ildirip, çuwa ýerinde ýöreýşini erdip, Ýekewüz! diýip, körler gygyrşýady, öňe! Ýekewüz! Gyzlara ýakyndanymyzy aýdawör, taýynlanaly, üsti-başymyzy kakaly gumumyz! diýip, gumly ýoldan ýöräp barýanlar agaçly ýerde, birden bir çybajy akysyp, Ýekewüziň abat gözüne şarp boldy. Körler. Geläýdi öýdýän diýdi bu. Şu ýaňky kölde bir dyzýalar diýýän. Aý gyzlar bagyşlarsyňyz-da agaraşdyran bolsak. Urşda bolan prikuşeniýalar. Geçen urşda komandir gygyrdy. Eline pistelesini aldy. Otret! Yzym bilen nemes söňüsine tarap perýod. Nemisleň tä köwşi sypynça kowalan. Ol il perýodda-da ol iki sany tirýek türkmen galdy diýýär. Doganam muny perýod bolmaý. Daway nazlatlar. Şu gezek nazlatlaryny bir bölek derman maýo derman çekeýin. Bar sen-ä odun çöple menem çukur gazaýyn. Gyra gitjik saply lepeke bilen okoba giňeldi, beýlekem odun çöpleýärdi. Sygyr telegem bolsa alaýa indi! Ýanýan zat bolsa häzik-päzigem bolsa alyber öli ýatanlaňkydan. Ot bolsa bolýar. A birden odun çöpläp ýören gördi, aňyrdan bäş-alty sany nemes gelýär-de, öt ýaraglanan. Gygyrdy çukurdaka. Gukga kaka! Ä, getir odun çöpläp bolan bolsaň. Erjek bolup bäş-alty sany nemes gelýär. Näçe sany? Aý bäş-alty dagy ba. Derman az. Ýüz berme. Ýüz berme geçip gider. Aý ýene bäş-alty bolup perýodda ýene ýyla galyp uly çukurda üç-dört türkmen ol çekip otyrlar.

Näme diýýä? Waý, Guka kaka, nemes näme diýýä? Hany hoh diýýä. Mä, şeý diýýäňmi? Biziň hemmämiz türkmen-ä. Birimizem orsça bilenrak. Şu goňşy çukura girip gör. Ölmedik bolsa Sergeý bolmaly. Şoňa hany hoh diýip gör, şo düşünäýmese biz düşünemzog-a. Çekiber, çekiber. Ýene bir trek goýberýär-de urusta depäň agyr ýüzünden bäriligine. Otret! Gyryldyňyzmaý? Eý, kapitan, ors! Diňizöw! Bu men gukga bidiýandan. Geliň, iki nemes tutdum pilin. Ikisem permen doňuz ýaly semiz. Komandir ýöredi o şukurdan. Getir, gukgam, tutan bolsaň getir. Eltjek bolýan ol nemesler meni goýberen ola. Stalbaň piliň üstünde oturan Aly hekgäň basyp oturan ýumurtgasyny almak üçin. Aly hek örän duýguly guş bolýar. Ogry güýçli eken, bazar. Aldy-da Aly hekgäň şanyndaky ýumurtgany, Aly hek görüp ilkilip otyr diýşi ýumurtga basýandyr diýdi. Ýumurtgany elinden bökdürip düşdi, ol aýagynda balagy ýok diýdi, ikinji baryp onuň jalbaryny alyp gaýdyberipdir diýdi. Ogryň güýçlüdi güýçli bolýady. A bir ogry üýşürdi ýoldaşlaryny. Olanlar! Hy! Dagy bizem gazanç edeliň, bikär ýatyrys. Aý, nädip gazanç etjek-aý, gazanç üçinem pul gereg-ä, diýip, neresseler. Pul gerek däl. Ejeňiziň aş pyçagyny alyň, ýanan transformatoryň aşagyna agşam üýşüň, özüniň yssarçy, atdişäýur, diýip. Üýşdüler. Ähli geldi ejesiniň aş pyçagy. Aý, olar ýaly bir ýigit gelýän, bäş aş pyçagy dirediler, şeýdägelse. Goltugyňda näme bolsa çykar. Aýal kaýynja diýýär ojaga, horaşyja oglanjyk. Goltugyna elini sokdy. Ana iki gezek, alty gezek atýan meger pistoleti çykardy, barabanly pistoleti. Näme edersiň indi? Doňup duran pyçaklar herekete girdi diýýär şeýle. Hiç-laý. Aý darykýaň-aý. Şo bolup bolsaň, Edil özüň şu obaly bolsaň, şu obaň şu wagt gijesimi ýa gündizi şony soraýjakdyk. Bäşiňem ýat asfaltyň üstünde. Ýatan ýeriňde dogry ýol çaşjagy. Tä paroma çen daş ýolda ýüzüň. Aý, haňkyň gecek bolup, brokam göýberdi. Ýawk! Edip ýene eliňde biri galdy, ýüzüň. Aý, aşpyşakly gidip ugradylar, tapyrtda, tapyrt, tapyrtda, tapyrt. Aý, meň al sakyrtly el öňe öwdýänler hem bar diýýär. Baldyhajy ýaly ýyragalaklar hem bar diýýär, garnyny süýrän. Şo ýyragalagyň biri aýtdy diýýär, Äý, näme ýumurtgalaryndan gorkup ýüzýäs, äý? Dawaý, ýüzmäliň. Öňdäki aý diýdi, Ýüzübersene, aý. Paromyň bärsine baramsoň asfaltda şümüň diýsene etjek. A soň maly? Ogryň birini görkezýär ir patada. Ine gelin-gyzlar bilýänlerdir, erkek adamlar bilýärler ýa asa gatnaşýanlar. Diýýän bir jynazalyk işi bar-da. Şonda bir esli meýdana çäge düşäp, özünem kyrk bäş ýylady diagnaly ýatyryp. Ýaşulylar bir täretli adamlar jynaza okap dünýeden gaýdanyň soňky işini berjaý edýärler. Aý şunda bir işan hoja çagasy goýulýar öňde ymam diýip. Aý munda biriň öýdüler aýagy mal birany egninde ýeňsiz gara maýka döşünde-de London diýip ýazylgy agnynda-da sakgyç kellende uzyn kadyrýokly papak şeýle Bratoklar taýynmy diýip Muny yzda duran geň gördi muny e eýwaý Aman diýip goýanyňyz ogurlyk towuk ogurlap milisiýa düşüp ýören pylan nämaý? Hawa şol. E gümezi gyza geçirseňiz bolmaýarmy? Aý dogan şobaň adamlarynyň şuňa ýetmedik zady ýok. Gyza goýsaňam kalgyşy barýar. Bir ogry biriniň towuk keteginden gyzyl towugy, misnaý towugy goltugyna salyp jyrdy diýýär. Muny towuk alan obaň uçastkowaýam görüp mündi mekgesine. Aý, ogry goltugy towukly şeýle bir gidýär diýýän. Milisiýada galar ýaly ikisem goh çekýär diýýärler. Şu gamyşdan gamşa, selmeden selmä, südügärden südügäre uly suwly güzerini agarlap ýeňiň ugradylar. Ogry towugy sypdyrmajak bolup bir gysy ýaly, gysy ýaly towuk baýa soňa baka sarykyşa gepläp ugratdy diýýän. Äý, akga gaty gysyň küle dosyn-eý diýen. Aýlak et jora häzir ýet hors. Towly Gülere baryp damagyny salman yzyna tabşyrmazam bolsa kellesi ýerinde bolsun diýip ütüp ugrady gygyrydyp towly. Aňa çenli milsioner geldi. Elini hormat bile babanyň etegine eltip. Hormatly graždanin ogry. Siz Ogulbike daýza bilen gününe bir ýumurtga owalýan misnoý mäkisini çiripsiňiz. Şo çynmy? Ýok diýip towly suwazyňyp goýberdi. Anna üsti başyň ýelegi näme? Bularmy? Bular aýagyňy utanyç towuk. Suwa çümüp çykjak. Hyn görmän tur, züwz hakla diýip git diýip jogap berdi. Mähriban çüýşedeşler, uý. Içmäň owşalat, ýaman köp içýäňiz-aý. Arak içmän gowy görýäniň biri şäheriň etegindäki oba toýa gaýtdy. Aý obaň adamsy myhmansöýer bolýar, sada bolýar, şäherlilerden tapawudy hakyky türkmenler bolýar. O şäherden Dädi gene gelipdir. Bolmasa Geldimyrat toplumlygamy nämemi eken ady. Garşyladylar. Aý her kim hormatlap gelen ýüz gram guýup berýär diýýär. Aý Dädi genan kän zahus gelmesem bolmaz, sogan-pogan bilen doňduryp oturandyr men. Al Dädi genan. Aý, güler togana gapahyrdan dädgänadan A harp ýazadylar diýýär. Dädgänaň toýa gelip agram beren ýeri ýokdur. Dädgäna toýa gelen ulagy bile gidýändir diýip ody söndürilen ojaga girip otyrdy. Sür diýip. Bir salymdan hem eşitdi bagşyň sesini eňdi teleşke, asyl-asyl bolup mündi teleşke. Bagşyň derläp duran ýaňagyndan saldy agzy. Bagşy, sesiň ýaman gowy eken. Pampada diňleýän taýgaryň sesi ýaly oňat sesiň bar. Goý ýüz gram. Bagşy Baýram sypaýyndan şundan bir başynda zowulsa bolýar bir stoluň aşagynda gyzgyn apşyrony ur eken guýup berdi bir stakan. Mundan durtda mundan hem eňdi poweriň üstüne. Power! Seň bir eliň süýji, bir eliň süýji. Gyt çeçemiň kyrkynda bişiren çorbaňdan iýip doýulmadyk bu ýüz gram. Aý diýem şir şarsy bagyr bile berdi ýüz gramy. Obaň oglanlar hormat edip äkideliň öýüne diýip galtaga gamyş düşäp äkitdiler galtakly. Başalaly ýarajak kän diýerdi. Üçe tartamda ýaşaýar eken. Dogan özüň ýokaryk çykarmyň ýa muňa-da ulag tapalymy? Ýok-la, ýaňky adam münýäňsi sen göwnüňiz üçin mündim bilen. Idenek çomalyk çykdy ýokaryk. Aýalyndan hem öler ýaly gorkýar diýýär. Gideninde çakgyjygy bar eken, çakga sokup işiklerini açdy. Köp işini çakgy bilen açyp ýören eken-de. Men çagalarymy Hatara ýatyr goýaýyn ýatysyn edip. Eýýäm aralaryna girip kulhowlany okap gutardym-gutarmadym, depeden biton iýnip ugratdy, Ö-ö-ö edip. Beýlesiniň wagty bolup ýeňňatlary ýetik geleýşendir, Hö-ö-ö. Beýle gelse agza, beýle gelse bagza. Çyrany ýakmaga-da gorkýa. Çyrany ýakman heleýinden ol öýüň içinde tualet gözläp ugrapdy. Etažlaň içinde bolýa-da, mal ýatagandan başgasy. Ahyry tapdym öýdän diýip, bir gapa elli egdip, muny çekdi, ol birem bir jygyllyk diýe-de, öňki tualetiň gapysa däl diýip, içinden paýl. Zäher. Içine girdi. Eý-waý, haýsy durak muň içinde paltuny goýup gitdikä? Heleýimiň paltuny ýallaýry.
Paltuny eýläň ýerde ullakan düwünçekler bar eken, bulary beýläk aýyrdy. Otuz bäş ýaşly pyýada on bäş müniň içinde ýaňky ýerden gara der bolup çykdy diýýär. Ýokardan asylgy duran içinden zer geçen ýapon seçekini durşuna zahar pedip. Irden turup aýaly garygýar diýýär. Saňa duşan günüme nälet bolsun tohumlyk garadyryn degen. Heniz saňa nikagy hem dik başlap gönsinler. Sen şuň alyň bilen bolsam gelin bolup äkelýäkäler gelnanjydam şopura bildim meni ilki işikden çygardyň. Näme ollow? Kim-a bu äsbap islendigiňde irle goh edýän? Men! Men! A, senmi mätişge? Hä, goh ediber, ýuwaşlyk bilen. Ençik geldiňmi? Ýok, nirden içjeg-aý bu wagt? Içipsiň? Içemok. Içipsiň? Içemok-ow, içemok. Içipsiň? Ynanmasaň, yslap göräý, diýip, Bir depdi ol ugaryň yzyndan aýaly iki taňňyrdagy gaýtarypdy. Ýatan ýerinde görgüli döşüniň unaşyna girip içipdir. Içipdir. Seň yzyňdan çagalar epeýan ahyry içipdir. Içemok, o içemok, goja dikki babursun içemok. Içipdir, içmedik bolan şu fanere kim meýdan etdi haç geldi.